Ɛnɛ a ɛda wo kuraa no. Ɛyɛ me a me gyina ase yi. Me nua na na ɔsɛe bronsu no o. Ɛyɛ me a ɔsɛe bronsu no o. Me na da pii a da no mebɛbɔ dua a ɛnenam social media a ɛnenam da pii a. Ɛnɛ da yi nananom masan aba. Mema mo aha ne m'adɔ. Mehyia mo. Ɛnɛ da yi masan aba o na ɛwɔ kuraa da. M'aba, madi kan aba mo anim pɛn, na mehyɛɛ mo sɛ ɛyɛ ɛda okuya da. Asɛm a mede abɛdaa mo no, sɛ manhu ho nsunsuansoɔ biara a, mɛkɔ so ara ne mo adi ho nkitaho saa kɔpem sɛ mobɛhyɛ mo ho animuo. Na seesei no, Onyankopɔn ayɛ adom, ne nananom ne nsamanfoɔ, ɔsoro ne asase yaa, asuo ne abosom nyinaa, moayɛ adom ama. Afei deɛ. Nnipa binom a ɛnam wɔn so ma amanson wei baeɛ, ma asɛm kakraka wei baeɛ, afei deɛ wɔn ankasa de wɔn ho aba abɛto asɛm no mu. Adi kan afa wɔn awie, ɛna afei deɛ wɔpɛ sɛ wiase nyinaa hu sɛ sei ɛna ɛwɔ hɔ. Na nananom ɛnɛ yɛba bɛgyina ha a, yɛbɛgyina ha de ma saa akoa kɔkɔɔ no ne n'asɔre mma ne ne yere ne ne mma. Ɛne me menni ahoɔhi, n'adwuma a ɔwɔ mu, ɔsoro Tweagyampɔn. Wo nso na mapagya Bible wei de ahwɛ. Nananom, ɛnɛ maba ha o, masan aba biam, mekuta me hyena, mekuta me nkosua, mesan kuta me nnwan ne me ma, ma, me kraman. Yoo, wɔsan to yɛn anka sɛ yɛkyerɛ wo nsa so, wonom nsa. Yɛn nan afue wɔ bere a woanhunu mu a ɛbɛyɛ yiye. Yɛnsi dan wɔ abere a wansi yɛbɛyɛ yie. Ɛnnɛ wode hyeɛ w'adeɛ nyinaa wo nan ase dɛteɛ yɛ a wode wo mogyaa bɛgyee me adeɛ atɔ m'ani awo asɛm ntɔatosoɔ ɛɛya ɛnnɛ mebɛgya nsɛn wo nom nsa ɛde anidie soronko ama wo wo na abɔ nsuo ne mu nneɛma nyinaa brɛ me ayi ma ahomene so na w'adaworo ma brɛ bɛyi me bɛfiri mu Ntwatosoɔ mu, mesrɛ wo, saa akoa kɔkɔɔ no, wɔne, wɔse, wɔn deɛ, wɔnsuro hwee. Biribiara ntumi no akoa kɔkɔɔ no. Sɛ wo Nyame wo na woafrɛ no a, ɛne wɔn a yɛsi asɔɔdam hɔ gye ho no a, ɛnkɔda dii. Na ɛnyɛ wo na woafrɛ no na wɔde tumi bi ɛredi nya wɔ Ghana, Asanteman, baabiara. Wɔ bia da ayɛ ne nsa mu ayi a, wo a wo hwie mogya gu yɛ no koraa woanni yɛ so hene saa. Tie deɛ owura me reka no na kyerɛ wo tumi. Wo na abɔ asoro ne asaase, wo na anim deɛ nti a wode nsuo ne nneɛma nyinaa tumi hyɛ yɛ mu na wɔn di yɛ deɛ na asɔfoɔ so di yɛ deɛ. Ɛnɛ ntwato so a yɛ a ɔbarima kɔkɔɔ yi ne ne ho nnipa atwa agu me ara me ba ho ahi so no, Mepagya nsa wonom nsa, na mede yɛ amammerɛ ama woataa m'akyi. Meyɛ ayi, ɔbaatan, ka me mmɔdua, nanso anibereɛ, wo koraa woaka no w'asɛm sɛ, Ɛnyɛ ɛyɛ nnyegye w'akoa na wama wo dua. Ɛnna aduru hɔ no, mesrɛ wo, akoa kɔkɔɔ no, sɛ wo na womaa no tumi wɔ Ghana wiase nyinaa asanteman mu de a, ɛnkɔda dinn, na ɛnyɛ wo na womaa no tumi ne wɔn a wɔdi nkurɔfoɔ ani Ɛde sika yɛ nneɛma tiatia, ɛkye nnipa gu mu di a, ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na wɔde honhom a emfiri wo Awurade. Wɔ bi a, wo na soro yɛ wo dea oo, asase yɛ wo dea. Wɔagye sika wɔ ɔbɔfoɔ hɔ anaa ɔfɔfoɔ adaadaa no, akoa kɔkɔɔ no adaadaa no de sika ama no. sɛ ɔbɛyɛ a me ba no bɛkɔ prison amanneɛ mu. Ɛyɛ n'adwuma mu wɔ wɔn mpanimfoɔ wɔ biara wɔde asɛm akɔ akoa kɔkɔɔ no hɔ anaa wɔde apue hɔ anaa wɔagye sika no sɛ n'adwuma pa ne o wɔn ho ɛkeka ho ne bi ne ho bi ɛneɛ Otumfoɔ Nyankopɔn yei wopɛ nokorɛ o kyerɛ wo tumi kyerɛ wo tumi wɔ bea no a wɔkɔgye danseɛ, na danseɛ no ho ahe nnim ho hwee, ho ahe wɔnim ho hwee o, na wɔkɔgye danseɛ tia no, na wɔsɛ to nya kwa se wo na wonim tire mu, yɛpaa mu ɔnyɛ yie de, wo ara na wonim mu. Kyerɛ wo tumi wɔ no so, obi biara a ɔkokotokoto akyire na ɔtaa me ba no ho ahi, ɛkaa no nkɔ no wakɔ prison no, deɛ wɔnyee sika korɔ ɔkoto akyire sɛ momma no asɛnnua mu. Momma n'asɛnneɛ mu sɛ Yesu no, ɛno nso so no, monpo no mfiri hɔ, sɛ wo Awurade, wo na wo Kumfoɔ Nyankopɔn, so wayɛ adwuma pa nini, sɛ wayɛ gyɛɛgye ɔte akonnwa mu, sɛ wayɛ nnipa a wɔyɛ wɔfesa biada, emu nkwadaa mu mpanini, yɛyɛ adwuma, deɛ wakɔdi akoa kɔkɔɔ no akyi, na yɛ sɔpɔto sɛ yɛwɔ me ba no asɛnneɛ mu, yɛmfa no nkɔ prison no, sɛ wɔnni prison korɔ de nnipa apira ma no a, obiara a ɔka ho biara, Otumfoɔ Nyankopɔn yei. Hwie ogya no gu no so. Ogya no, da no gu no so. Apɛyɛ no a mebɛyiɛ no, bɛtaa akyire wate. Yo.
Bɛtaa akyire wate. Mɔne ya.
Awo aya.
Mɔne kasa.
Awo aya. Yo. Ntoatoso aya.
Yo.
Ɛdinsa ya ya. Ɛde biribidi aya. Mo. Yiwatena aya. Mo. Twitwa na ntene mu. Me ba ho ahi. Yo. Asɛm aba no. Deɛ wɔso wɔne ne bɔɔ pɔ. Ɛsɛ. Wɔnnɔ, ɔne no ɛbɔɔ pɔ na ɔyii ne ho firii mu no, na wɔanka, na afei na wɔkɔka asɛm no, Wɔgyam! Wɔgyam! Awurade, wɔgyam! Mede no reba w'anim. Mo.
Deɛ wɔasɛe me bɛ no dini kwa bi, adane yɛ bɔ gyina mu gyina mu. Mo ne kasa. Wosrɛ wo yɔnko a wɔtaa wo. Mo ne kasa. Kyerɛ wo tumi. Mo ne kasa.
Otumfoɔ Nyankopɔn m'asɛm a mede bɛto w'anim ano. Megyina hɔ ma menyɛ m'amammerɛ wɔ Jesus Christ din mu. Peaw! Peaw! Peaw!
Peaw! Ɛyɛ baabi a migyina yi, ɛyɛ nsuo pankorɔno ne subunu ahyiaeɛ so. Ɛserɛ no ase hɔ na pankorɔno firi ba. Wobiri na dɛm a ɛreba no, ahomaso no bu adi nsuo. Ɛnɛ da yi a migyina ha sɛ yi, nananom, megyina ha anibira kwan so, anibira kwan so. Mpo no kɔ sɛ mebaeɛ, medi kan akyea mo, nanso ɛnam anibire nti no, mankyea. Ne nyinaa yɛ sɛ, Nnipa binom pɛ sɛ wɔde me, me nua na na ɔsɛe bonsu ho ahia a wɔayɛ ma ata fa kwan bi so. Na ɛwɔ sɛ nsuo ne abosom ne Nyankopɔn te ase paa deɛ a, sɛ yɛde temanmufoɔ sika na tua saa nkorɔfoɔ wei ka a, wɔn ɛwɔ sɛ wɔn wuwu sɛ nkokɔ, ɛwɔ sɛ wɔn wuwu sɛ nkokɔ ne mpɔnkye a yɛama wɔn aduru anom. Ɛnnɛ a megyina ha yi, Megyina ha wɔ kwan bebree so. Me, menam nsuo wei mu wɔ kwan bebree so. Sɛ, enkosi sɛ ɛnokorɛ bɛda adi no me, menya dua wei bɔ daa. Na gyɛɛgye a wɔso abɔ ne ho ban no, ɔntrae me dua. Ofiri gyɛto ne nso sɛn, ɔno, oburoni, ɔse watra me, nsuo no a mede bɔɔeɛ no. ɔboa wɔ di agorɔ. Ofiri dza tɔe meka mo atse o tsetse mberɛ mu tsetse mberɛ mu Nyame nipa bi pie wɔ sahyi ɛbrɔno bi a ne yɛfrɛ hɔ asafo hɛ wɔde ɔbɔ adeɛ dzin yɛ nsɛnkyerɛnee bebrebee na kyɛɛ wo deɛ no na saa berɛ no na sika nnɔɔso wɔ wiase nti wɔanya sika saa na wonim deɛ ɛkɔ wie no akwadaa ketewa na Honhom Kronkron somaa no de ntwerɛeɛ guu n'akyi ma wɔde kɔkyerɛ sɔfo no n'asɔredan mu sɛ, 'Asafo, me din a wode yɛ nsɛnkyerɛnne no, emfiri me. Etutuu ɔsɔfo no, ɔtɔɔ fam, ɔporɔe. Ná yɛwɔ ɔsɔfo panyin paa bi wɔ Ghana ha sei. Ɛnam ne sika ne ne kɔkɔɔ a na ɔyɛ ne n'ahoɔfɛ nti, na ommu obiara. Ɔkɔkaa amanyɔni ntɔkwa ma amanyɔni no bɔɔ no paapaa n'ano. Ebesi nnɛ, na ne kuro nwui. Etu ofiri gya tɔ oburoni. Sɛ wo se wo wobɛtumi ne ho anyi abusua atwe deɛ a, mema woate aseɛ pirɛnn sɛ, aboa a yɛfrɛ no aserewa, sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛsu agyenkukutuo a, ne to pae. Epie mmienu. Aserewa no ankasa mu hɔ no, ne kaseɛ nnuru biribiara o, nti ɔntumi mmɔ tam. Ɔboa, ɔnim sɛ ɔmo tam a, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛtu no ahwe. Ɛnnɛ da yi a megyina nsuo wei mu na menam nsuo wei mu, mebaa duabɔ ntia. Na duabɔ no a mebɔeɛ no, ɛnyɛ me pɛ sɛ mebɛbɔ dua de abɛku nipa o. Mepɛ nokorɛ ka. Mepɛ nokorɛ ka sɛ me maahu nokorɛ a ɛwɔ asɛm wei mu fa me me nua no deɛ no ho a, mente aseɛ da. Me, mɛnte me ho ase wɔ asase wei so da. So na nnɛ mabɛgyina sɛ mɛsa abɔ dua no? Meyɛ afoni ba. Meyɛ afoni de hyɛ, nanso me maame mu me nananom firi kyɛ bi anwene ase bɛsoɛ aboadi na wɔde kɔkɔduru dɔɔso. Deɛ meda so aboadi. Nanso mɛdi kan afrɛ me kuro mu nsuo ne asuo ne abosom a ɛwɔ me fie. Na mede wɔn akasa. Asuo go, wowɔ hɔ? Mepɛ sɛ wote me nne ne me kasa. Ɛso pono asua. Woyɛ me maame kookoofo ano hyeɛ. Mebisa wo sɛ wowɔ hɔ. Wote wo nana nka a, ɛnneɛ tie. Kokoyɛ asua. Ɔhema, ma wo nsa so. Kɔkɔte, ma wo nsa so. Nnyinasoɔ, Ma wo homene so ate kanyan wo ho, na animguaseɛ mfata yɛn akanfoɔ yɛ ma. Yɛka Asante Asante Asante a, da Asante tumi kɔ ɔko di nkonim, ɛma Asante tumi kɔ ɔko kɔ kɔ kɔtwi fa Adankyira so kɔ kɔtwi fa Bonkya Mpem so deɛ a, na yɛta no na ɛdii wɔn anim kɔsi wɔn nim sɛ wɔbɛtra ase na moaka m'asɛm ama me. Asuo pɛ nnipa kuro mu gɔɔ so na woda woda gɔɔ so ne nyam hyia so ɛwɔ apotɔyo akyi ɛnɛ mefrɛ mu nyinaa wɔ ha ɛnɛ da yi konkroma konkroma konkroma asuo mefrɛ wo asuo kontanwura asuo kontanwura mefrɛ wo sɛ bla ne bɛgyina wo ne bɛka ma asɛm ma me Wɔfiri gya to no se ɔno, na deɛ waduru no, watra nsuo ne nsuo mfiri so, ema ne mo bɛgye ne so bɛda no ase. Asanteman mu nsuo, asuo pankorɔno, asuo subini, asuo wewe, asuo ɔda, asuo subini, pɛ, asuo abena, asuo tanɔ, nyinaa hini maa no. Monkasa ma me. ɛwɔ kwan bebrebee so. Na nokofi wɔ hɔ, asusuɛta no wɔ hɔ, kyeraman wɔ hɔ, fanya wɔ hɔ. Na ɛkɔm wɔ ɛyɛ kofi bedi adwan. Ɛnɛ abusua no obi maa wo dwan fiti bere a akɔm firi Kobe Queen ɛne adehyeɛ ne nsa mu no deɛ a, ɛnɛ me mebɛma wo dwan, me ne m'abusua. Ɛte mframa wɔ hɔ, ɛnɛ wobɛwe kraman. Te gare wɔ hɔ. Ɛnnɛ wobɛnya w'akoma so adeɛ, ɔboɔ kyerewa, anyɛnta, apɛɛpɛ, tɛnɔ kofi, kyerɛman, asuhyia tɛnɔ, nsuo a mabobɔ mo din ne abosoan a mabobɔ mo nyinaa mo din yi, mo, mo adehyeɛ, ɛne yɛ. Da biara yɛsɔre a yɛn nananom gu nsa anaasɛ yɛn fiefoɔ gu nsa a, wɔn se mo nyinaa yɛ akyigyina pa. Enti akyigyina pa no a mogyina ama yɛn no, ɛno nie. Asuo, me kasa nyɛ tenten biaa. Ɛyɛ abranteɛ a yɛfrɛ no Ogyam, na ɛnyɛ ɔmo nyinaa o, deɛ wagye sika wɔ akoa kɔkɔɔ no, ofiri gya Tony hɔ no, momma ɔntu amirika na ɔmfa sika no nkɔma no nka nkyerɛ sɛ, Agye, Krakye, w'adaworoma mesrɛ wo, deɛ ɛkeka kɔ no ano ɔden, nti mepakyɛw gye wo sika na abarimaa no fa no nkonkodi. na ɛnyɛ nokorɛ. Kennedy Afrɛpoku wɔsene nua no ɔbɔfoɔ nso ɔbɔfoɔ akwadaa na ɛno no ofiri no akwadaa oburoni no akwasi buroni no deɛ ne kala kyɛn obi a ɔwɔ Ghana biara no ɔno na akwadaa asare a wɔno wɔde asɛm wei baayɛ ne fiefoɔ ekura wɔte mu n'abusuafoɔ Obiara biara biara a ɛberɛ a Salif frɛɛ sɛ me nuanom mmra hɔ na awudisɛm bi akɔ so a obiara n'ano kasaa bi a wɔgyegye me nua ntaataa gyegye n'ahonoho ba a ɛnnɛ yi wɔakɔnya asɛm wɔ polisifoɔ nsam a Asare ne n'abusuafoɔ ɛtumi bɛka ahwe ɛkyɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔkyɛ yɛ sɛ yɛ no yɛyɛ nkwaseafoɔ hwɛ Kwame Nkrumah nya nka ɛnsene mpɛtɛbie. ɛnsene mpɛtɛdie. Kwame Nkrumah ne nya nka nsene mpɛtɛdie. Nananom, moyɛɛ deɛ mopɛ maa me. Ɛnɛ yi, aberanteɛ baako, wayi ne ho pefee sɛ, n'adamfo ne ne nua ho ahi. Nananom, me, megyina ha sɛ agye adanseɛ ne maka no pefee ma wiase nyinaa te wɔ firi gyatɔ no so ntie sɛ, Ogyam ahyia me nua ne baako pɛ. Frɛ no Kwaku Kusi. Ogyam! Me, mɛtumi agyina ɛsɛ yi de hyena apia dinsia ka ntam sɛ, wahyia me nua ne baako pɛ. Me nua no firi akɔduru Nkran. Boadi! Boadi kɔduru Nkran, ɛna ɔsesaa ne nɔma. Ɛna ɔbɛdaa no aseɛ.
Na nananom, adeɛ de ma nso wei aba Kwaku hɔ. Nyansani no. Nyansani no. Deɛ ɔnim kasa kyɛn obiara wɔ Ghana ha sei. Deɛ ɔwɔ sika. Deɛ ɔwɔ sika na Ghana mpaninfoɔ nka nokorɛ nti wɔne. Ghana ne nokorɛ. Wɔne polisifoɔ na edi no.
Ghana ne nokorɛ.
Me nua no, me.
Ghana nti me nkɔ ko. Me se me de me kra bɛ. Asɛm a asi a ɛnam kɔɔto yi, anka ɛnyɛ asɛm a ɛwɔ sɛ ɛsi ma duaba ba o. Ne nyinaa ne nokorɛ ka a ɛwɔ mu no yɛ sɛ, ɛyɛ ofiri gya tɔ oburoni no na me nua no kasa ma no. Na ofiri gya tɔ no na kɔ laa. Fa seɛ bɛpere ho nnua o. Nananom. Na nka ɛyɛ asomdwoeɛ paa. Na deɛ ɛteɛ no nyinaa yɛ sɛ, na ɛyɛ ofiri gya tɔ barima ahoɔfɛfoɔ a ne ho ɔfɛ kyɛn obiara wɔ Ghana ha sei no. Ɔwɔ sika kyɛn obiara no. Ɔtumi di panyini biara atɛm ho. Ɔtɔ nkurɔfoɔ abusua. Ɔde me nua no didii amanfoɔ atɛm de no yɛɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne bɔne a ɔredi no, ɛso bɛkata. Deɛ ɔde me nyɛ no de kɔma ofiri gyato no ne yɛfrɛ no Kennedy Aprapoku. Ɛduru berɛ bi ma ofiri gyato no, nnipa a ne yɛ nyina ani si yɛfrɛ no Maame Agradaa. Ɔno na na me nyɛ no didi no atam. Maame no ne ɛɛ ofiri gyato didi nkɔmmɔ ma ofiri gyato pa maame no akyɛw. Ɛhɔ na me nyɛ no so faa ne ho adwene. Ɔkɔɔ ofiri gyato nkyɛn no, na ofiri gyato pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi te sɛ Nana. Sesei deɛ, w'abusuafoɔ, wɔn bɛgye ɔtom sɛ woyɛ abusuani oo, wonyɛ abusuani oo, woyɛ ɔhene oo, wonyɛ ɔhene oo, obiara hu deɛ wotumi de yɛ. Ɛnna agya, ɔne me nua yi, kakra nkakra nkakra nti, akwadaa no nso dwenee ho na ɔhuu nyansa. Akyire na ɔɔdwene bi baa sɛ ɔfiri Ghetto aba Maame Agradaa akyɛw. Na ɛnkwammerɛ kwammerɛ na ɛwɔ sɛ akwadaa no te no. Akwadaa no kɔnyaa TV adwuma. Ofiri da to se onyaa TV adwuma no, wannyae. Ɛna me nua no yɛ adwuma ofie. Ofiri da to adwen mpo nyinaa ne sɛ. Akɔka Nana Agradaa ho. Akɔka Nana Agradaa ho. Wɔbɛyi no akɔ prison. Ɔsɔfoɔ no a yɛfrɛ no Kennedy no, ɛna ɔkɔfaa aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Kwaku Kusi Ogyam, ɛna ɔno na wɔde no kɔkɔmaa Ofiri da to. Me nua no te hɔ da koro na ɔhuu sɛ Ofiri da to ne akoa tuntum no Deɛ wɔntumi ntɔɔ plɔt wɔ ahoma so, wɔntumi ntɔɔ plɔt wɔ boadi na mpo nkasa prɔma ase no a wɔtɔ plɔt ato no apampa mu no, wɔde no te ne TV so na ɔse agya nhyira nka mo oo nhyira nka mo. Me nua no bɛkaa asɛm bi sɛ Ghana asɔfoɔ nyinaa no wɔn a wɔha adwene nyinaa firi Asante man mu ɛna akoa no nyinaa fo yoo kusi no. Ogyam bɛsɔ asɛm no so. Ɛno ara no no, ɛkoro yɛ amma ne nua no ne ofiri no ntam bio. Wɔn nso tenaa ase huu sɛ, Woyɛ agya ne yɛn mmienu yɛ mmanoma. Ɛsi dɛn na baako bɛpere w'agyapadeɛ abɛpamo mo afiri ho? Na kyerɛ sɛ, wo papa no na wayɛ dɛn? Wabɔ wo tirim pɔ? Enti sɛ saa na ɛte deɛ a, ɛka bi a wode me biara no, so mina menkɔ. Ɛyɛ no ho na ɛde asɛm no aba no. Ofiri gya to n'abɔpɔ, osumu nnua no afidie kyɛ yɛn. Na ɛnnɛ yi, nsamanfoɔ te ase na wɔn wɔ hɔ a.
Ɔsoro ne asase yaa. Ɛnsa. Nananom abosom a wɔatwa yɛn ho ahyia. Ɛnsa. Asanteman ahonhom. a ɛbɔ Asanteman ho ban nsa.
Adehyeɛ wɔ Asanteman mu nsa. Asase yam nsa. Buadi asase ɛwɔ wura nsa. Ɛsoɔ subini nsa. Ɛsoɔ pankɔnɔ nsa. Asogo! Ona na ne me.
Gɔs na me fire. Na kyi eh, wadi. Na kyi yira kora hɔ na me wa me kɔ. Ɛyɛ saa krataa wei a da hɔ. Ɛyɛ nsuo biara wɔ so bi a bɛbɔ wo din biara no. Na m'asɛm ma me. Asogo! Ona na ne me. Asogo kuna sua. Ona na ne me. Kokoye sua. Ona na ne me. Kɔkɔte. Ona na ne me. Ne nyina soɔ wo na nane me. Kokroma wo na nane me. Kontangura wo na nane me. Asuo Pankrɔno wo na nane me. Asuo Subiri wo na nane me. Asuo Wewe wo na nane me. Asuo Ɔda wo na nane me. Me se Asuo Bra wo na nane me. Asuo Tanɔ wo de hyeɛ ne yɛ. Nyinayini maa nɔ wo de hyeɛ ne me. Dano Kofie wo de hyeɛ ne me. Asusua ta no wo de seɛ ne me. Kraman bosom wo de seɛ ne me. Efie nkonwa ne abosom kenya gya kram. Aprɛ na ntia fi bedi adwan.

Me nua no anyi asɛm no a aba no, mabisa me nua no, na mabu ne tirim fann. Wɔse bla a, boy no menim no, na wɔn plɔtee me ntɛm. Manyene na ntɛm ɛna makɔ kɔhyia asɛm. Ɛnsɛn a megu yi, ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Kuse Kwaku Anaasɛ wogyam sɛ ɔbɔ ɔka fɛ anaasɛ ɔbɔ wawuɛ. Nananom, merepɛ ne wuo wɔ kwan mmiɛnsa so. Monka wɔne n'abusuafoɔ mmom mfa wɔn ngu kaa baako mu. Mekɔɔ ya ɛsan nso hyehye sɛ wode ma wo nua bi sɛ ɔnwe, na sɛ anyɛ ne dɛ a, mfa nkɔ nkɔma wo nua foforɔ sɛ ɔnwe. Mesrɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no. Kusi Kwaku anaasɛ Kwaku Kusi a obiara nim sɛ otwa sini na yɛfrɛ no Gyam. Wɔde ne ho abɛto asɛm mu, Nananom, Nananom ei! Aberanteɛ no se ɔno, n'adamfo ne me nua no, Nananom, sɛ Kusi se n'adamfo ne ne nua no, momma no nhu deɛ yɛfrɛ no adamfoɔ. ɛna deɛ yɛfrɛ no ewuo. Adansedie na wakɔ dua no. Adansedie na abɔre no akɔ tua no. Nananom mma ne nena hɔ. Nananom ɛɛ. Ɛnɛ yi mɛsan atena nsuo mu apa me to ase da biara ne da biara mɛsan atena na mapa me to ase daa. Sɛ sɛ wantu amirika ankɔ ankɔsesa n'ano nhyehyɛ ne wuo wɔ kwan mmiɛnsa so. Momfa ɔne n'abusua ngu kaa baako mu. Nsuo anto anyamaa. Sɛ wowɔ Asanteman mu anaa wote ha paa a, nsuo ne abosom a wɔbobɔ ase a yɛfrɛ no kusi. Momfa agradaa mpae ne mu mmienu na mowie nso a, n'abusua mu ɔbaa biara a wɔbɛsi so sɛ ɔrepagya ɔbɛhyɛ abusua no anim no animuonyam no, momfa ne nan ase. Momfa krado nto wɔn fie pono ano na daakye daakye biara ka sɛ wɔn nana no adansekurumu bi a ɔkɔdiiɛ Ɛna de nsunsuan aso abrɛ. Monko no mfiri wiase! Monyi no mfiri wiase! Mese monko no mfiri wiase! Monyi no mfiri wiase! Monko no! Mese nsuo a mebɔɔ antoa nyama, apaapɛ, anyanta, ɔbɔ kyerewa, ntia mframa, tegare, mefie nsuo, panya, gyakram, afrɛ, tɛe Kofi, nantiakɛse, Kofi wo bɛdi adwan, Bɛkwen, woyɛ sumanbrafoɔ, ɔbɔ kyerewa, anyanta,

Mese Alfred Maame Ngege, Magistrate, obiara a ne nyɛrɛsɛm bɛba n'anim a ɔbɛyɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ sɛ a
ɛpɛ sɛ fue meka kyerɛ mo sɛ sɛ obi tua ne maame ɛno foa no na ɛwɔ sɛ wobɛtene de nakɔ nyanka nhwɛ bea wɔabrɛ maame no a na ɛhwɛ no deɛ a ɛnyɛ papa monku nipa no
Mese, deɛ ɔbɛtwa ntorɔ wɔ Israel, mekuta me dwe, mekuta me kraman, mekuta m'akokɔ, mese, obi biara biara biara, ɛberɛ a ɛde me nua no rekɔ no, ɔbɔfoɔ akwadaa baako, ɔno, ɔgyina hɔ, ɔka kyerɛ me nua no sɛ, me nua no kaa sɛ, mekɔ a mɛba, nananom, m'akokɔ a mede bɛbɔ dua no nie, ɛyɛ abɛɛma a yɛfrɛ no Asare, Asare a ɔkɔfa asɛm no brɛ me nua no. Mede akokɔwei agyina hɔ nnɛ. Ekura sɛle firi so. Wɔ bere biara a me nua no ba ha a wɔne no kasa ɛ na wɔn nyinaa da ne wɔn ano. Asuo, mese mo nko a sɛle ne fie abusua panyin yɛ mo ase dadeɛ. Ne fie, mmaa a wɔbɛwo ama abusua no ase atrɛ. Wɔn yɛ mo asɛdadeɛ. Momma yɛbɛka no nto fie no mu. Ekuo mu hɔ, ekuo mu hɔ, obi biara a ɔnim asɛm a awu pii a wɔtwa torɔ, ɛsoɔ, monko no mfiri hɔ, na mese ne wuo no, anyɛ ka akwanhyia a ɛnyɛ agrada na ɛbɛpɛ asi wɔn so. Sɛ anyɛ agrada na ɛbɛpɛ asi wɔn so a, momma wɔnya ne mfɔn, na yɛnka sɛ ace na aku no. Ɛsoɔ, megyina nsuo mu na mebɔ dua, nsuo so tɔ. Metwa m'akokɔ no. Mɛtwe wei no firi ha. Atwe afiri. Maame. Mama ayɛ fitaa ayɛ kɔkɔɔ. Monkasa biribi nkyerɛ me na menhwɛ adeɛ. Ɛsoɔ meda mo ase sɛ moafa ama me ne kɔnkɔn kwan so. Wafa.
Menye obi ani asɛm bia bio. Hyɛa.
Wafa. Wafa.

Ghana nka nokorɛ, nananom baeɛ no mobɛkaa nokorɛ, mone adikanfoɔ o, Ghana nsɛe, Santeman nsɛe, obi kɔfoɔ bɛbrɛe, Asante no bɛbrɛe, adɛn, ɛnɛ ne dehyeɛ, wobɛteɛ, ne obi abɔ obi paa, yɛkɔbɔ no too, yɛbɛyayaaya, ɛho asɛm mma bio, wɔn a yɛdi saa.
Mese mente aseɛ da. Saa mako wei sɛ tɔ nsuo no kɔ a akoa kɔkɔɔ no mese wɔma ne ho ndɛre no wɔ asase wie so saa.

Ɛyɛ mmaako mmaako du. Mebɔ bi de aku nnipa no na mebɔ bi ano. Ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ fire drill. Kyerɛ sɛ makyerɛ aseɛ ahu sɛ Ghana mpanimfoɔ nka nokorɛ. Wɔn a wɔgu prison nyinaa no, ɛyɛ ntwatosoɔ. Nnipa kakraa bi na wɔdi bɔne. Ɛyɛ ntwatosoɔ. Kosua a mede rebɛbɔ wo yi, Maame Nkaga deɛ baako.

Sɛ ogyam amma abɔnten ammɛto n'anom tuo sɛ ɛyɛ nkyɛtoso a, asuo no mu kosua wia a mebɛnom ato me yam. Sɛ ɛtɔ me yam a, mese, Momfa twea dwo nto ne fie pon ano. Monku obi biara a obiara ogya maame te ase a, monku no. Ne maame ne papa te ase a, monku no. Monku ne nuammaanom. Ɔbaa biara a ɔwɔ fie hɔ no, monku no. Afei nso, aberante a wɔfrɛ no Sally, ne kurow mu nsuo biara da hɔ biara. Mede wɔn ba bɛtaa me dua aboyakyi. Obi a onim asɛm wɔ ho biara, wayɛ n'adwene sɛ ɔretwa ntorɔ, ɔredane n'ano, ɛnam sika nti. Kwaku Bɔfoɔ de me aba bɛbɛhyia deɛ? Owuo. Afe a atwam no, Kwaku Bɔfoɔ se saa afe wei, yɛasi mu a, obi a ɔbɛka biara no, ɔne no bɛyɛ. Afei deɛ asuo deɛ aduru ne sɛ, Kwaku Bɔfoɔ de nkurɔfoɔ ma agu bus mu aboaboa wɔn ano de bɛhyia Attack Predator a ne breki apa yɛ o. Mese mo mma sumanbrafoɔ a wɔabɔ dam Wɔmfa timba kaa ne brɛɛki apan, anaasɛ atakorata ne brɛɛki apan. Nananom monsom, momfa twi mfa wɔn so. Monku ogya mu! Monku ogya mu! Mese monku ogya mu! Mese mo, sɛ moantumi anku ogya mu a, mɛtoa me de kyerɛ. Mɛfrɛ mo sɛ moyɛ abosomfi, abosom nkwaseafoɔ, abosom tantan, abosom a monka nokorɛ, abosom a moagye me, abosom a monim nyansa. Mese sɛ moanyɛ deɛ mepɛ ama me a, moyɛ ma me nso a, me, meremfa mo ase da.

Ɛnokorɛ na wo bɛka ama asɛm wei ahu baabi afiri, na wɔamɛka, na ama kwaku bɔfoɔ ka kyerɛ wo sɛ wo ɔbɛdane dua no ama wo a, da biara amanfoɔ gu asɔredɛm ma wɔn anya Yesu, ɛnso wɔn wu. Ɔbɔfoɔ dane dua da biara wɔ asɔredɛm mu wɔ so mu sɛ wo, mɛsi wo gyam, mede wo kra hyɛm, ante bi wo, wo bɛdi me nua Yonatan, wo kuru sɛnto, owuo animguase wuo, owuo animguase wuo.
Wo wɔ dan mu bɛgyina abɛka sɛ wo wɔ ne yere ho ntoma ntoma. Ɛ ɛ ɛ me ma ɛnyɛ obiara ma na nni m'agya ne amena ame a na nyɛ aboa kɔnturotua ne nsa akyi ne nsa hye ase kan. Bɔfoɔ so ɔne.